Kapitlu erba' mill-ktieb Tħaħen tal-Gwerra ta' Lawrence Mizzi jismu L-Ewwel Xhur tal-Gwerra. Mingħajr dubju ta' xejn, waħda mill-ħwejjeġ li ġibduni l-aktar lejn il-Gudja kienet is-sempliċità tiegħu flimkien mar-raba' li bih hu mdawwar dan ir-raħal żgħir. Filwaqt li qabel, meta konna l-Birguk biex naraw roqgħa ħamrija konna rridu noħorġu 'l barra mis-swar, u niġbdu għal ħdejn il-kapuċċini, mixja li għal tfal tal-età tagħna ma kinitx żgħira, il-Gudja kull fejn tħares ma kontx tilmaħ ħlief għelieqi. Għadni s'issa niftakar l-ismijiet tal-inħawi, Dawra ddur, il-Ħanija, il-Ħofra, iż-Żebbuġa, ta' Loretu, il-Karwija, kollha inħawi miżgħuda bl-għelieqi. U naturalment ir-raba' ma kienx qiegħed biex ipaxxi l-għajn biss. Xi ftit ġranet wara li wasalna, Ġużi, li miegħu issa konna sirna ħobża u sikkina, stieden lili u l-ħija biex immorru miegħu sal-għalqa taz-zjuħ ħalli naqtgħu ftit tin u nikluh. Tistgħu taħsbu kif ħtafnija l-offerta! Ħriġna ftit 'il barra mir-raħal u xħin deherlu Ġużi qalilna, Din l-għalqa ta' Ziju. Idħlu u waqtgħu kemm tridu. Jien u ħija morna fuq waħda mit-tiniet li kienet imtaqqla bil-frott u nimxu dejjem fuq l-eżempju ta' ħabibna Bdejna nqaxxru u nitfgħu f'ħalqna. Hekk sew. Tiekol kemm trid sa ma tixba'. Ara fejn qatt ġo qiegħ il-birgu konna se nsibu għalqa mimlija tin taz-ziju tal-ħabib tagħna. Kont għadni qed nifraħ b'xortija li permezz tal-gwerra kont sibt ruħi l-Gudja. Meta nilmaħ lil wieħed raġel riesaq b'mgħasqa f'idu merfugħa u jgħajjat, Huwa intom, eh? Qbadtkom fl-aħħar, ja qatta! Ħarbattuhieli siġra! Jekk tiġu taħt idejja nqiegħedkom! Jiena u ħija bqajna litteralment bil-bajtra f'ħalqna inħarsu lejn xulxin u naħsbu li dak ir-raġel Kien ħa xi żball. F'daqqa waħda Ġużi telaq kollox minn idu u b'ħeffa ta' xedin beda jaqbeż il-ħitan u jgħajjat, Inġlu għax jaqbadkom Toni! Mela din l-għalqa mhijiex ta' zijuk? staqsejnieh mingħajr l-iċken ħjiel ta' ħażen. Ħallikom il-kliem, iġru! u ħlisniha b'wiċċ il-ġid. Imma ħej, il-ftit gost li ħadna malajr tlifnieh. M'għandniex xi ngħidu, din il-logħba ta' Ġużi malajr drajnieha u ma laħaqx għadda żmien wisq li ma tgħallimniex l-għelieqi ta' min kienu u għalhekk ħadd ma kien se jerġa' jbellagħalna waħda bħal tat-tiju ta' Ġużi. L-għelieqi kellhom u għad għandhom seħer fuqi u l-gost tiegħi noqgħod inħares lejn il-bdiewa jaħdmu r-raba', jaħartu, jiżirgħu, jaħsdu u jidirsu, isaqqu u jnaqqu. Id-dehra tal-bidwi fir-Raba' kienet u għadha żżommni msammar u għalhekk il-Gudja sibt l-għaxqa tiegħi. Kien hemm ħaġa iżda li kont nobgħod, anzi nistmerr fil-ħajja sempliċi tar-raħal fejn konna nfittxu kenn u dan bl-ebda mod ma kien tort tan-nies tal-post. In-nuqqas ta' dranaġġ. sa ftit ilu, għadd mhux żgħir ta' rħula f'Malta u Għawdex kienu mingħajr dranaġġ. Fl-1940, il-Gudja kien wieħed minnhom. Ħafna mid-djar kellhom il-fossa. Għal xi raġuni, il-fossa tad-dar fejn morna noqogħdu ma kinitx tintuża. U allura kellna, irridu ma rridux, noħorġu barra u niġbdu biċċa triq ġmielha biex inbattlu l-bramel f'ħofra f'għalqa imħafra apposta. Meta kien imiss lili nagħmilha ta' messaġġier, wiċċi kien isir lewn il-peprin u kont nisħet is-siegħa u l-mument li Mussolini fettillu jidħol fil-gwerra kontra tagħna. Il-ġarr tal-ilma kien biċċa xogħol oħra li tellifni ħafna mill-ħin tal-logħob ta' sħabi. F'ċertu waqtiet, tant kien ikun hemm nies iridu jimlew mill-għajn li konna rridu naħsbu minn qabel u noqogħdu fil-kju. Serbut twil ta' nisa, tfal u xi minn daqqiet irġiel, bramel, stali u buqari. Għal din il-ħabta bdew jaslu l-Gudja għadd ta' riġimenti Ingliżi li bdew iwaqqfu l-kampijiet tagħhom fir-raba' ta' madwar ir-raħal. Tistgħu taħsbu kif aħna t-tfal konna ġġenninna 'l wara s-suldati? Niftakar li kulħadd kien tgħallem bl-amment kif jittalla' bl-Ingliż flus Eġizzjani. Illum naf li dawn is-suldati kienu ġew irtirati mill-Eġittu. minħabba l-flus Eġizzjani, bil-mod il-mod bdejna nitgħallmu nitolbu ħwejjeġ oħra bħal sigaretti u ċikkulata. Wieħed mir-reġimenti li ġie l-Gudja kien il-Hampshires, li kellhom bħala arma imwaħħla mal-beritta ras ta' tigra. Kull wieħed minna kellu suldat favorit tiegħu. Tiegħi kien surġent li sħabu kienu laqmuh Queenie, Kien żagħżugħ, dak iż-żmien kont narah raġel, simpatiku, bjond, bin-nemex u fuq kollox kellu qalb tad-deheb. Ta' kuljum kont noqgħod nistennieh ħdejn il-ħanut ta' żgħeża u mal-erbgħa u nofs ta' wara nofsinhar kien jiġi u joqgħod ikellimni u kultant iħallasli xi flixkun lumminata. waqt li hu kien jieħu pinta Ambit. Kien jistmani ta' wieħed kbir u mhux ta' tifel ta' disa' snin li kelli. Illum nifhem x'sabar kien jieħu bija, mhux biss għax jien kont daqsxejn ta' qrempuċu u għalhekk djalogu sħiħ bejnietna qatt ma seta' jkun hemm, imma minħabba wkoll li l-Ingliż tiegħi kien limitat. Il-fatt li kellna l-Ingliżi fostna sewa ta' ġid għal ħafna raġunijiet. Waħda minn dawn kienet li aħna stajna nipprattikaw l-Ingliż. Niżgurakom li fi ftit xhur tgħallimna dak li normalment wieħed jitgħallem f'xi sentejn jew tlieta l-iskola. L-Ingliżi wkoll ma baqgħux lura u bdew huma wkoll ilissnu xi kliem bil-Malti. Kif wieħed jista' jobsor, l-ewwel li tgħallmu kienu kliem bħal Tfajla, ħelwa, inħobbok, u kliem bħal dan. Barra m'għandniex xi ngħidu kliem ieħor li mhux tajjeb biex jinżel hawnhekk. Kien hemm xi suldat, 'l hawn u 'l hinn, li kien irnexxielu jitgħallem il-Malti fi żmien tassew qasir. Għalkemm illum naf li t-taħlit taż-żgħar mal-kbar ma hux ħaġa ta' min jinkoraġġiha, jien nista' ngħid li mill-esperjenza tiegħi, Qiegħed nitkellem għalija personalment li qatt ma rajt għajn ħażina minn dawn is-suldati. F'dan iż-żmien li qiegħed nitkellem fuqu, jiġifieri l-ewwel xhur tal-gwerra, il-ħajja kienet reġgħet kważi għan-normal. L-attakki mill-ajru la kienu ħorox u lanqas ta' sikwit. Minħabba f'hekk, għadd ta' familji kienu reġgħu telqu mill-irħula u marru joqogħdu fl-ibliet. Ma nafx kif qagħdu, għax meta għall-ħabta ta' Novembru jiġifieri xi ħames xhur wara li bdiet il-gwerra kont inżilt maz-zijiet il-Birgu kien qisu belt tal-ħarsijiet. It-toroq kienu baħħ. Il-passi jirbumbjaw u saħansitra minn bejn ix-xquq taċ-ċangaturi tal-art kien nibet il-ħaxix. Ħaġa oħra li laqtitni dakinhar kien l-għadd ta' nies reqdin taħt il-mina ta' Santa Lena f'Bormla. Dik il-ħabta konna għadna nemmnu li sakemm ikollok xi mina jew ħnejja fuq rasek ma kellekx għalfejn tibża'. Il-fatt li għall-bidu l-attakki ma kinux ħorox kien providenzjali għaliex tana nifs ħalli nagħmlu dak li ma konniex għamilna qabel. Kien għal din il-ħabta li beda t-tħaffir tax-xelters bis-serjetà. Aħna t-tfal konna nqattgħu s-sigħat sħaħ narawhom ibaqqnu pulzier pulzier kultant jagħtu xi furnella. Kienu jħaffru żewġ bokok xi għoxrin jarda 'l bogħod minn xulxin biex inifduhom. U meta jirnexxilhom inifduhom, ma nafx kemm wara, kienet qisha ġrat xi ħaġa kbira. U kellna raġun nifirħu, għax dawk il-kennijiet fil-blat kienu verament katakombi tas-seklu 20, fejn inżilna mhux biex neħilsu mill-qilla tal-pagani, iżda biex insalvaw ġildna u nħarsu min għadu kiefer li ħalef li jeqridna minn wiċċ id-dinja. Din il-qerda ma ġietx mal-ajruplani Taljani fl-ewwel xhur tal-gwerra, Nista' ngħid li l-attakki mill-ajru tat-Taljani konna drajnihom u bilkemm konna nafu li qegħdin fi gwerra. Kulħadd kien jaf per eżempju li l-bdoti Taljani kienu jibżgħu minna meta jersqu fuq Malta aktar milli aħna konna nibżgħu mill-bombi tagħhom. Niftakar kien hemm ġar tagħna li kellu radju u minkejja li kien ipprojbit Fuq dan ir-radju waqt l-air raid kien joqgħod jissemma d-diskors tal-bdoti Taljani li meta kienu jraw dak l-infern kollu tiela' għalihom kienu jinfexxu f'esklemazzjonijiet bħal ta' Mamma mia! waqt li kienu jinstemgħu ilisnu ismijiet ta' qaddisin bħal ta' San Ġennaro li lejhom kellhom devozzjoni. Minħabba f'hekk l-attakki tat-Taljani għalkemm ma bdejniex naħduhom biċ-ċajt, Aħna t-tfal tal-Gudja kellna għanja żgħira li kienet tgħid xi ħaġa hekk, Air Raid Warning, Air Raid Past, Mussolini, il-Fartas, xeħet bomba fuq Ħal Luqa, qatel fenka u għattuqa. Kien nibet fost il-poplu ċertu ottimiżmu. Niftakar kont smajt xi nies jgħidu li kienu qed jilagħbu l-imħatri li l-gwerra kienet waslet biex tispiċċa. Iżda għalkemm kont tifel, kont fhimt li jekk kien hemm min lest jilgħab l-imħatri favur it-tmiem malajr tal-gwerra, kien hemm oħrajn li kienu deċiżi li l-gwerra kien għad baqagħlha biex tispiċċa. U dawn tal-aħħar, kif sirna nafu aktar tard, kellhom raġun biex ibigħu. Il-gwerra għalina kienet għadha bilkemm bdiet.